Әссәламәгаләйкемнәр җәмәгать! Театр яктылыкка, нурга илтә диләр. Юк ла инде, Уфа Нур театрына түгел, ә Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театрына, Аллага шөкер, әйтеп бетердем, чөнки нәкъ алар бүген Казанга бер көнлек гастроль белән килделәр. Ә без соңга калдык. ләкин хәзер менә шунда барырга җыенабыз киттек әйдә безнең арттан җәмәгать сез инде э, әлеге спектакльнең төп э, каһарманнары шулай бит инде әлеге спектакльнең девизы бердәмлектә көч
без булдырабыз
э, минзәлләр актанышка якын булгач шулай инде без булдырабыз бергә булыйк аерым торыйк
яшьләр һәрвакыт бергә минзәлә театры алга Гаилә.
Һәм.
Без.
Хамида. Һәм. Аерылышырга ярамый. Башланамы?
Уңышлар җәмәгать сезгә. Әфәрин. Моның булганы югые. Без нык сәхнә артына керәбез. Әйдәгез. Мондагы реквизитларны карагыз сез. Яшь чаклар искә төшеп китә. Монда кергәч тә.

Шәхсән минем үземә бик ошады. Менә аларга инде хәзер оешканнарына 85 ел булган. Безнекеләргә бит инде 116 ел. Менә алар әле 116 елга җиткәндә безнекеләр хәтле үк остарып җитәрләр дип уйлыйм мин. Әйе.
Чыннан да 116-да сез камаллар кебек бәрәчәксез. Хәтле әле куып җитәрләр безне. Миңа ошады инде яшьләрнең ниләре. Монда күп фикерләр, менә ничек дип үзем шәхсән инде яшьләргә бик үрнәк. Карасалар, яшьләргә менә. Бу безнең э, яшьләр театры җәмәгать. Яшьсә шта ярыймы? Ул да, ул да хәл үзе фикерен әйтә. Ничегрәк? Мин зәлләр. Бик әйбәт, бик әйбәт.
Карыйсың да, так, мин моннан тагы да яхшырак уйнаячакмын. Бармы андый мине? Э, юк, андый әйбер юк.
Минем монда курсташым уйный, шуңа күрә мин бик шатланып утырам курсташым өчен. Әлеге спектакльне язганда авыр булдымы менә сезгә менә беренче инде әйме бу сорау? Музыка буенча, сүзләр буенча бу бит инде, дөресен генә әйткәндә, моңсу комедия, ләкин менә хәзер беренче пәрдәне карап бетердем дә, авыррак сыман тоела менә. Язарга авыр булмады, чөнки Илгиз белән һәм Резидә белән бу инде беренче эшебез түгел. Без инде күп спектакльләр чыгардык. Һәм, әйтергә кирәк, мин бу спектакльне менә бүген дә үзем беренче тапкыр тулысынча карыйм. Чөнки, әйе, аны Минзәләдә куйдылар, мин музыкамны гына язып җибәрдем һәм менә шундый премьера барлыкка килде. Сезгә ничегрәк булды?
Мин гомумән әзер сүзләр бирдем. Илгиз пьеса язганнан соң туры килә торган шундый әзер текстлар. Шуңа күрә, ну, мин пьеса язылганын, ничек язылганын күрдем. Э, шул процессына ие. Э, һәм ничектер минемчә бу аның кадәр моңсу түгел, җиңел комедия. Илгиз аны каян каян таянып алды ул ни материалларны? Менә мәсәлән пандемия вакытында бик күп аерыла дигәннәре шуннанмы?

Мәш килеп, без аулагыйда балалар каладыр ик, шуннан бирле яратам мин. Безгә аулагый калдыра торган Минзәлә театры бит ул. Әти-әниләр театрларның берсе әле. Әйе, әти-әниләр китәләр ир театрга, без өйдә котырадыр ик. Ә менә бармы чагыштыру Камал театры белән Минзәләләрне? Юк, бер-берсен чагыштырырга ярамый да. Кирәкми. Камал театрында шуңа күрә бит һәрбер артистның чыгыш ясыйсы килә. Һәрбер артистның концерт куясы килә. Җырчының концертын шушында үткәрәсе килә. Бу, менә әйтәм бит теге икенче төрле атмосфера. Бу үзен чыннан да теге көч бирә. Син дөрес әйтәсең, көч бирә торган сәхнә. Аның булуы мөмкин түгел.
Актерлар кебек әйтим әле мин дә. Карагыз, ничек безне зурладылар, ничек бүләк. Без монда репортаж төшерергә дип килгән идек, ә безне монда бүләк белән каршы алдылар. Шуның уңайдан Илнур Зөфәрович, сезгә беренче сорау. Нәрсәгә чыгарга булдыгыз шулай менә бер көнлек гастрольгә генә? Ул дөресен генә әйткәндә бер көнлек түгел. Без инде 21 елның ноябрендә килергә тиеш идек. Анда чир Ның күләме күбәйде дә, артистларыбыз да чирләде, без инде апрель аена күчерергә булдык. Ә былтыр ник былтыр? Чөнки былтыр инде без 85 еллык юбилейны билгеләп үттек. Һәм инде шушы юбилей кысаларында без күптән түгел генә әле Мәскәүгә бардык, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Ярославльгә хәтле бардык шушы әсәр белән. Әйе. Һәм иртәгәрәк без чыгып китәбез Әтнә, Теләче, Мамадыш, Кукмара шул якларга. Ничек каршы алдылар теге шәһәрләр? Теге шәхәрләрдә анда инде халык, милләт сусаган татар спектакльләренә, татар теленә, әйе, анда зал, зал, зал тулый. Без бик сөенеп, шатланып йөрибез. Бүгенге көндә барыбер җиңел булмаса да, х- халык чирдән курыкты, курка һаман да. Ләкин заллар тулы. Менә бүген дә Аллага шөкер Камалда. Җәмәгать, менә ул э, театрыбызның легендар бер мәйданчыгы, сәхнә артындагы бер мәйданчыгы. Менә монда безнең артистлар кайчандыр, хәзер дә уйныйлар инде, монда безнең Ого-го, нинди артистлар. Шәүкәт абый Биктимировлар, Хидият Султа, Султановлар, Ирек абый Бахмановлар. Кем генә инде уйнамады монда, кем генә утырмады менә бу креслоларда. Көзгегә, әлеге көзгегә кем генә карамады үзен матурлап. Әне төп сәхнәгә чыктылар бит инде, әйме. Легендар урын минемчә. Э, бүген менә бүген монда Мидзәлләр э, кунакка килделәр.